Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, rudan il-programm bessibna inkomplu nitkellmu ma' Ċikku De Giorgio tal-Fjuri. Did darba imma ħa nitkellmu fuq l-għana tal-fatt. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt kien semmilna ħaġa żejra u jiena kont wettu li nerġgħu niltaqgħu u nitkellmu fuq hekk. Fil-fatt illum aħna mhux biss ħa nisimgħu jitkellem, ma ħa nisimgħuh jannilna żewġ fatti sbieħ li għamelu stess. Ċikna dik merħba u fuq l-għana tal-fat ħan nitkellmu l-lum, suġġett li zgugu għal-qalbek u naħseb wieħed mill kontributi kbar li inti tajt fl-għana daw l-axħar 20-30 sena. Etni 30 sena jinġiek, etni zbalja u etni tajjeb. Kemm ilek tanni il-fat? Il-fat li 30 sena nanni jom. Tajjeb. U tiftakarek li ma kien l-ewwel wieħed li għannejt? L-ewwel wieħed li għannejt kon semmejtu eh, meta sib tarbija. Sewa, interessanti dan U dan it-tifel kaċċitu ommu, it-tieni wieħed li ktibt. Sewa, ħan nitkellmu fuq l-ewwel wieħed. X'fettillek semmejt l-ewwel wieħed eh, tat-tarbija? Xini, xini, xini di? Dak ġietni għedija ta' parsi molt eh, għal kaċċa tal-fenek. Sewa. U smajt bħal biki ta' tarbija. Sewa. Mort nara fej kienet insomma u biru fil-fassa smajt sib tarbija veru. Tajib. U bqajt insomma nanni fuq u li rabbejtu dan. U battu l-iskola, mbatt xaħat għallu li mux veru, aħna u mu mistieru. U batta għasser. U fl-axħar qabatu ħal dak li kien ħaqqu, timem. Li interessanti li l-istoria bħala fatt għaliex anka f'pajjiżi oħra kan fil-Mediterran insibu min kolħob jitkellem fuq stejjer bħal daw. Rridu nagħmlu differenza mill-bidu li l-fatt tiegħek mhuwiex l-iktar dak li ġara veru, il-fattwali, imma il-fantasija. Il-fantasija, ġveru. Fantasija, għal tiġi kadija u għat tikteb fuqa. Kważi kważi ġifini donnu iktar ikollok bicċa xogħol kbira x'tagħmel minn wieħed li għandu l-istorja u d-dim, mhux veru. Verità, ġila xi toqgħod attent li ma taqax f'kontradizzjoni. Sawa. U tittara kif sa teħles mill-persuni tkun daħħalt, tifhem Però jiena ngħid il-verità, aktar inħobb nikteb hekk fuq immaġinazzjoni billi fuq il-verità. Għandek xi raġuni partikolari kien important saqsik? Inħossa hekk hekk, pereżempju li ktebt li ktebt eh, fuq il-verità. Kienet it-traċedja mhm. ta' sħabna l-ħaddiema ta' dokja. Tarsa sewa. U għannejt fatti ieħor eh, ta' ħalluqa ta' żmien il-gwerra. Sewa. U dak qaqqas ktibtu jena, dak parti minnu ktibt jena. Min kitibu l-ek nofs Dak kien kitbu l-ġimi taħallu għaġimi kamilleri għalli. Sewa, sewa, il-ġimi kon għajdu l-ġimi. Ma il-ġimi kien għanni fuq ton isa għet għanni l-spirtu pron, għajdu l-ġimi. U jena għannajtu fuq il-minore. Sewa. U s-sess kien ħafna pjaċir u kolbi. Sewa. Issa jinti. Mertu li kien ħaqqu. Iva, is-sinti, meta konna dek zazuħ. Eh, tiftakar il-min kien jgħanni l-għana tal-fatta u Malta, speċi tajtarra dak, xie kont tisimaw, kem għandu Kif leħnu jintelaq tajjeb, kif il-dak ikun jimi tajjin. Jena niftakar, per eżempju, Pawlu Sajkar kien jgħan jħtajjeb il-minore. Sawa. Pawlu de Gabriele kien jgħan jħtajjeb u koll. Il-ġimmi kien jgħanni, hindi tal-mosta kien jgħanni, dak kienu jgħannu. Sawa, sawa. Kellhom leħenhom adattata għal dal-għana. U inti temmen li barra l-poezija titkun magħmula sewwa, anke leħnek irid joqgħod. Trid tagħti dak l-aċċent li jkun mistħoqqet tifhem. Mhux ngħidu aħna tagħni isek ċass. Eh, eh, trid tagħti dak l-aċċent fejn hu fejn naf dok l-istrovri jkunu jinħassu. Sewa. Ittihom dak l-ispint. Sewa. U aktar jivarjat sabiħ ta' għamelek. Ħalli issa nisimaw għandek għani sabiħa ħafna, inti semmejta tifħira l-mulej. Kemm il-ktib tal-ewwel ħaġa? Ej, li ktib ta' forsi sentejn? Minix li ktib ta' xi sentejn. Kif ġitek f'moħħok hekk? Kot qiegħed waħdi hekk il-garax u hemmhekk il-biċċa l-kbira nkun, qed għaliex dejjem nagħni fuq ħafna affarijiet. Mhm. U ma nagħnix xi ħaġa pereżempju li titħor reġjon ngħidilha, eh, speċjal tal dejjem nagħni l-istess. U għat ma laħan semmija tifħir il-mulej. Sawa. U bdejt per eżempju nimmaġina li kuku ma jkunx xieħna talla il-bnidem ma jista jagħmel xejn. Sawa. Tifhem il-ħlejja li ħala il-bambin vulġieri. Sawa. U tibqa' sajrun bab dik l-immaġinazzjoni u hmm. titħol fil-font imbagħad qed tifhem. Kważi kważi inti iktar mill ċikku iktar huwa l-bniedem, għax jiena ġasmajtu dan u ġobna ħafna kien. Eh, il-bniedem li jingrazzja l-Alla għal ġid kull jom fiż-żmien. Kull li jkun qed jagħmel miegħek u nammettu eh, nisbaljaw kemm nisbaljaw ma fl-aħħar tiġi nsek iku ma tkunx il-ħina talla ma tagħmel xejn u ma tkun tiswa xejn. Sewa. Ħalli nisimgħu ta' xejn waħda.

Mela, ċekka hawnhekk eh, min qiegħed idoqlok? Hawnhekk qiegħed idoq Kalċidon. Bella. Bella. Ta' mustaċċa u xeru. Ta' mustaċċa, it-tifel tiegħu. Mark. U eh, Willi. Saliba. Saliba, Saliba. Tal-Black Soros. Issa naħseb jiena meta tmur tanni għax inti kemm il-darba kont mistieden barra minn Malta meta tmur tanni poeżiji bħal daw il-Maltin ta' barrek x'jgħidulek. Jilqawhom tajjeb ħafna, jena niftakar darba Dal-fatt tat-tifel kaċċitu ommu, għanajtu Sidni. Sawa. Eh, anka kien hemm inqabiż l-odmu aħna sa speċjalment il għaliex ta' finti l-ommijiet aktar iħassu għat-tfal it-tifel. Alla meta bdew jisawaw dik il-moħrija li kellu dak it-tifel minn ommu. Mhm. Il-qalb tal-omm ma tafx kif inti tħoss u kien hemm anke minn qabis l-dmuħ. Dan issa minn hawn ftit ieħor qatt nisimgħu. U ngħidlek is-sewwa kien hemm minn staqsien jekk hux veru da jew le. Kien. U jena ma nħobbx nikda pattilhom li m'hemmx verità. Ma dak huwa kumment sabiħ ħafna għax tant għamiltu tajjeb li jisu veru. Li jaħsbuh li ġara verità. Eh. Tajjeb. U eh, ħan nitkellmu ħaġa żejra u ma tniġu għal fatti wkoll tiegħek. Eh, kemm il-darba mortanni barra minn Malta inti? Jena tlajt tliet darbit l-Awstralja. Meta kien dan? L-Awstralja darba darba tlajt 21 sanilu. Kien

U bħala program ta' għana, daga inti kif tgħid inti kellek kif jorganizzaw li huma. Jorganizzaw huma inti ma ssibx il-kaptu kieku. Eh, eh, eh. Tara kollox stramp qed tifhem. Però huma jieħdu ħsieb, jieħdu interess u jibdew jorganizzaw. Allura tgawd inti u jgawdu huma. U x'għamli ta' għandna tanni hemmhekk?

biex in-nies titħak qed tifhem għaliex. Għax rridu ngħidu għaw. Importanti dik li tagħmel ċajta ħafifa importanti. Rridu ngħidu li l-poeżija li għal ngħidilna tifħir il-mulej għalkemm veru hija narrattiva, però mhijiex eżatt storja, fissa l ħanisimhom minn hawn ftit ieħor, jew kellha bħal fatti ta' ninti, jiġifieri għandu għandu differenza bej l-għana tal-fat veru u l-għana immaġinattiv kif ta' ninti. Bat għandek bej il-poezija immaġinattiva għandek għazla oħra bej dak li huwa speċi deskrizzjoni u narrativa mod sempliċi mbagħad l-istorja bħala storja bħala fatt. U barra l-Awstralja fejn mort? L-Awstralja mort Melbourne. Barra mek, fejn mort ximkien ieħor? Iva, barra l-Awstralja mort erba' darbit il-Kanada. Hemm aħna. U meta kien dan? Il-Kanada tlajt eh, fit-87. Sewa, sewa. 88. Hemm aħna wara xulxin ħanina. Tlajt 91. Mhm. Umbat tlajt eh, fis-96. Ġifiri, għadba audienza emmek? Ah, emmek hemm eh, dilettanti wkoll. Għannejja hemm ukoll mhux foldi li għannejja ngħidu aħna eh, ta' klassi kbira, ma msi kan jentu peċir bejnietom u jkomplu mija kif hemm. Għax inti jkollok bżonna bżonna minn għaliex ta' waħdek minn tista' tagħni. Mela mela. Allura tkun raġel u tagħni li tikkumpanjom per eżempju biex kulħadd jieħu pjaċir. Ġifieri inti hemmhekk allura il-Kanada l-ħaqtu l-Karmnu xwieħed innamru. U kan ngħid miegħu hemmhekk anka Detroit għan ngħid miegħu dak. Sew. Dak l-ewwel ma ngħid għan Detroit miegħu jien. Sew. Ħadni fi glab tal-Malti. Tamma eh, lesti li xnikol biċċa ċerfa, niftakar. Kien jiddiretta bija. U pa flaxi jemonna nannu. Idu.

U l-aktar li kienu ħobb janni fuq il-nisa per eżempju, kemm nħobkom il-nisa u da, u tiskanta darba minnom konna Toronto. U għadni ċajta mija, u faħħan nisa, u jenni maqdar il-nisa insomma. U tiskanta kem dawi ċaxpulu. Ma fl-aħħar qal nixtieq tiġi waħda tbusni. Ma kienx hemm mara ma tarax tbusu fuq il-palk. Kellu dak il-kalattru, jiftaħ idej jgħadni. Kellu kalattru sabiħ. Min ismajt fuq jien naħseb kien iħobb jiddramatizza. L-għana tiegħu, veru. Ħafna. Tajjeb. Kellu dik dik iċ-ċajta jekk pereżempju daħqa li kien kien kien ta' min ħobbu.

eh, tal-kitarra ma ċedoq il-dak. Liħor ħalih u kważi kważi weħelċin ukoll minn ħalma kelli ħtija. U tfixklu hekk u kienu jieħdu sija pjaċir bejnietom mhm. u waqfu. Naħseb jina li fl-Awstralja ma baqax barra minn Malta bħala għanax il-Kanada niżel wisqe. Eh? Il-Kanada ħad allura, anka l-Ingilterra per eżempju, meta tlajt l-Ingilterra xi Iva, jidinna fuq. Tlajt nanni wkoll l-Ingilterra. Eh, kemm kemm. Ċerba darbiet l-Ingilterra eh, nanni. Eh. Meta kienu daw, ġek? Daw ilhom, daw ilhom 15 u 17 sena jekk. Sewa, sewa. Ilhom 17 sena. Konna konta għannejt Whitechapel, mhm. għandna xi tliet darbiet hemmhekk. Għannejt Wandsworth, mhm. U Islington. Sewa. U darba għannejna pap tal-Ingliżi, Wandsworth. U tiskanta l-Ingliżi li kien misfax kellu isfel fuq. L-inna tal-lana fuq biex nandu kellu sala fuq. Kull minn kien isfel, minn Ingliżi b'kollox kollha telaw fuq. Jufmu ma jufmux telaw għal. Alla vorja ma jufmux. Alla vorja ma jufmux. Tiskanta kemm bida ġej xorb u niftakar li il-boss għalina L-aktar ġurnata li għamel biznis. Dan huwa l-prova, mhux kif jgħidu xuħut, li l-għana baga minn Malta għandu futur. Mhux kif għaw min. Għalissa l-Ingilterra ħadaqqa ta' ħarta l-koll. Ma għaxin kien daq primmiet. Eżad dik. Kien hemm għannej mhux ħażin Giuseppe kont nsikun nasibu Giuseppe Pizello. L-aħjar wieħed li kien hemm mitu kol miskinu. Mhm. Dumma li jaħfillum. Allura mbagħad Ma jkunx hemm min jieħu interess. Min jimbotta bil-fors. Min jagħti dik l-imbottatura. U l-oġġett imur lura. Jiena ġek li ngħid wadan li meta wieħed imur anke ma jkunx hemm Maltin li jdoqqu u jgħannu, però meta jmur u jaf jesponi nifsu sewwa, kapaċi l-għana jurieħ bħala kultura tagħna b'saħħitha daqs l-għana ta' ħaddieħor. Jiena nifhimha din u nemmen fija di anzi. Għaliex Mhux jien biss tlajt għall-għana barra. Għaxu. Allora meta jtellaw lilek kulħadd ieħor u l-ħadd ieħor ġew jtellaw rajt. Sinjal li qed ikun hemm progress fihom l-affarijiet. U l-affarijiet qed jintoġbu. Sewa sewa. Għaw ħafna għanna jitalaw l-Australja, unka mela, l-Kanada. Mela, mela. L-Ingilterra ma nafx. L-Ingilterra naf li darba tlajna, darba tlajt ma zarem mifsu tal-li għaffillu. Ta' vestru. Ta' vestru. U darba tlajt marka l-ora u darba tlajt waħdi. Sew. Imma volġeri kiko ma jkunx hemm interess mill-Maltin fejn ngħidu aħna l-Kanada u l-Awstralja, kif ma ġewx tal-lawk. Nasu. L-aħħar kelma nċek qabel nisimgħu l-fatt liħor, l-esperjenza li kellna flimkien u inti u żewġ għanni għal oħra Kalċidon Vella, Deni u eh, l-Isgej Mikil Kombo ftit xurilu meta morna flimkien it-tiri Sardinja. U hemmhekk, aħjar titkellem inti milli jiena, kellek laqa fenomenali minn kbar. Hemmhekk jiena nħoss sodisfazzjon kbir li morni hemmhekk. Memorja li ma stax ninsija, il għaliex kien organizzat tajjeb, laqawna tajjeb. Veru. U ma nistax ninsa meta kont qed nagħni l-porosija jien, dak l-applaws jekk f'dew ġejjin. Għamil skurax ta' survi jom daw kien. Veru, veru. Għalix kienem kollox komplut biex najtek. Veru, veru. U dik li il-porozija għal-buwa jew insomma konti inti s-surmas taħħa dik li għedifta. Ket interessanti ħafna. Għalek għadlek, kif għed jipjana sewa. Meta tqasmu l-kodba. Iva. Kienu jafu x'qed ngħid jiena, aktar ħadu interess. Ħafna. Però mbagħad ukoll niftakar fl-isfida li għamlunna. Iva. tal-għana fuq il-kelma. Fuq il-kelma. Ija. Ituna l-kelma mnannu fuqa. U naħseb dik kanku ma li apprezzawa. Għajmitom ħafna. Għajmitom ħafna di. ħafna ħafna. U l-għanja la bol mliza monna tajjeb u kollux. Ekku. Ma nistawx inger, gulla għawna tajjeb. Mela. Konna trattati tajjeb. Tajjeb. Ħalli issa ċik bħala l-axħar eh, silta tijak nisimaw il-fat li dan huwa l-fantasija, kif qed tinti l-ewwel, imma fl-istess ukoll eh, għandhom il-veru Tifel kaċċitu għamu. Għawnek u kħajdo, kaċċidon vella, pero di darba ħajkun hemm bintu Deniz Vella nieħdu gost aħna li jkollna kitaristi nisa u se jkollna wkoll il-mose qasa tal-usi.